Менә бу сагада яңа ел басып тора. Алдан игълан ителгән озын толым бәйгесенә без бүген нәтиҗә ясыйбыз. Алтын балык тапшыруы тамашачылар арасында да озын чәчле сылу кызлар бик күп икән. Ә иң иңнәре кем булыр? Сез аны бүген

Синең караш минекеннән өч-дүрт адым арасы. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, татар кызлары матур. Татар кызлары элек-электән чибәрлекләре, тыйнак, уңган, озын толымлы булулары белән дан тотканнар. Хатын-кызларның матурлыгы озын чәч толымнары белән үлчәнгән. Алар элек тә, хәзер дә игътибарга һәм ихтирамга лаек. Чәч, хатын-кызның күрке диләр. Димәк, чәч озын булган саен, күркәмлеге арта барырга тиеш кебек. Тик белгечләр беренчесе белән ризалашса да, икенчесен бәхәсле дип саный. Озын чәчтән кыскасына күчү бик тиз. Кайчаласың да, шалт, барысы да әзер. Салоннарда чәчләрне ялгап озынайту мөмкинлеге бар барын. Шулай да кыска чәчкә күчкәндә яхшылап уйлап тәвәккәлләргә кирәк.
Калфак кигән кыз баланың багып алчы йөзенә Нинди гүзәл татар кызы! Күз тимәсен үзенә, килешеп тора түбәтәй, аның күркәм йөзенә. Нинди матур татар улы, күз тимәсен үзенә. Үзе тыйнак, үзе горур, хак сүз булыр әйткәнне, яратыр газиз ватанны. Сөер, әткәй, әнкәйне, Дәү булгач та шулай калыр, Татар баласы булып, Әйтерләр, татар кызы бу, Диярләр, татар улы. Камилә, бик матур итеп рәсемнәр ясыйсың икән, әллә сәнгать мәктәбенә йөрисеңме?
Сәнгать мәктәбенә йөрим. Ә менә карап тордым әле синең алтын балык рәсеме дә бар. Анысын каян уйлап чыгарып язарга булдың, ясарга булдың? Әни миңа булышты. Әниемә. Әнинең мин бер кызы, бердән бере йолдызы. Дөрес, абыем да бар. Ул бит әтинең улы. Эштән арып кайтканда, йөгереп ишекне ачам. Ардынма дип, әнием кочаклап каршы алам. Әниемә булышам, табак савыт юышам, гөлләргә сулар сибәм, кирләрне дә өлешәм. Бүлмәдәге тузанны мин инде үзем сөртәм, китап дәфтәрләремне матур иттереп тезәм. Әнием дә шатлана, молодец кызым дия, мин бит әнинең кызы, бердән-бере йолдызы.

Без үрергә тотынабыз. Рания апа, соңгы арада чәчем әзрәк коела башлаган иде. Нәрсә эшләтергә микән аны? Сиңа йомырка белән юып карарга кирәк чәчеңне. Йомырка ул чәчне ныгыта. Менә ул хәзер шулай мат, матур иттереп үрелеп төшә һәм уртада менә бер толым күренеп торачак. Менә безнең эшебез дә тәмам.
Рәхмәт бик зур Рәния апа. Шундый матур булды, иртәгә дә керәм әле мин сиңа. Юк шул, иртә өйдә булмыйм мин. Менә үзең матурлап, иртә чәчеңне үреп барырсың инде институтыңа. Чәчеңне туздырып йөрмә, бу кызларны бизәми. Кызлар, онытмагыз, чәч һәркемне күркәм итә.

Сакал мые копактан, килгән безгә ерактан. Бүләкләр алып килгән, бүренең коңгыр кигән. Әйлән-бәйлән уйната, биетә һәм җырлата. Конфетлар безгә бирә, үзе елмая, көлә. Кыш бабай безгә тагын яңа ел алып килә. Яңа елда зур куаныч, шатлык сынаусыз килсен. Мәхәббәт тә ишек шакып, кунакка килеп торсын. Уйнап көлеп шаярыгыз, чыршылар күз кыссыннар. Өстәл артында чын дуслар бәхет теләп торсыннар. Юмарт булып саулык яусын, ай, йолдыз күктә янсын. Киләчәктә иминлектә яшәргә Ходай язсын. Минем гаиләм бик тә җимеш бәлеше ярата һәм шуны сезгә пешереп күрсәтәм. Бәлеш камырына безгә кирәк 3 э, чумыш су җылымса. Аннары кирәк безгә бер пачка эрителгән маргарин. Бер бәләкәй калак тоз. Пычак очында гына сода. Камыр басабыз. Бу камырны бүләбез өчкә. Аның Асты була төбенә. Төбенә. Һәм капкачы белән бизә өлешенә. Хәзер эчлекне тутыра башлыйм. Аның өчен безгә кирәк йөзем җимеше, Кара җимеш күрәгә. Аның өстенә бүрттерелгән дөге. Җимешләр күңеллелек булсын. Тагын бер кат шулай җимешләрен тезеп чыгам. Калган дөгене салып бетерәбез. Өстенә калган җимешләрне салып бетерәбез. Аның өстенә ике аш калагы шикәр. Бәлешебез коры булмасын өчен, аның өстенә кисәкләп ак май тезәбез. Хәзер өстенә капкачын җәябез. Бизәве бетте. Бәлешнең түбәтәе әзер. Бәлеш тә әзер. Хәзер аны духовкага 180 градуска ярты сәгатькә тыгып куябыз. Кечкенәдән әбием гел әйтеп килде инде. Кисмә, кызым, чәчеңне, бәхетеңне кисәсең бит инде, диеп. Э, но барыбер дә э, бәләкәй чакта гел кисәсе килде һәм 9 класста мин аны мондыйга иттереп кискән идем. Шул 9 класстан соң инде нарсын уйладым, уйладым да үстереп җибәрдем яңадан чәчемне. Алтын балык э, группасында озын тулым турында ишеткәч, фотосурәтемне җибәрергә уйладым. Минем кебек зур чәчле кызлар Күп икән Чаллыда. Чыннан да озын чәчле кызлар күркәм булалар. Мин уйлавымча, минем ирем дә минем чәчемә гашык булгандыр дим. Алтын балык бәйгесенең конкурсы турында мин үземнең килендәшемнән белдем. Э, минем килендәшемнең уңган кыз, дим, хатын кыз. Э, ул минем Апам да, дустым да, матур булыгыз, чибәр булыгыз. Аузу биллә мин шайтан иразим. Тәмле булып исләре чыккан. Сез ничек пешерәсездер инде? Ә мин менә шулай пешерәм.

Тимбикәнең хушлашу догасы. Алар җиңде. Безнең кулдан кылыч төште. Миңа Әйсирәгә әзерләнде бит. Алып китә аларны түгел. Халкым, китә алар синең шөһрәтеңне сөеп. Хуш, бәхетсез халкым, мин калдырам сине. Аларыңда торган мең афәтле килеш, киләчәксез килеш, мин калдырам сине. Йөзең канлы килеш, җәрәхәтле килеш. Утлы күзләр атып яна мәгърур кала. Җанпауда кешене яралы яу атты. Безнең язмышларны эрдереп, өеп, безнең данны алар шул учакка атты. Соңгы өметләр дә беттемени янып? Кайнап бетте казан, җиңүчегә табын. Ташланмадым текә биек манарадан. Очты манарадан халкым, синең даның. Менә безнең Озын толым бәйгесе бүген тәмам. Әлбәттә, бу бары тик э, алтын балык тапшыруын караучы тамашачылар арасында гына барды. Кызганычка каршы күпләр килә алмады, чөнки ознакайлардан да бар иде безнең, ерак шәһәрләрдән дә э, кайберләребез авырып китте. Шуңа күрә инде бүген менә монда катнашканнар арасында без э, бәйге уздырдык. Беренче урынга безнең чыга. Шеш озынлыгы 131 сантиметр булган Рәмилә Шәмсе Мөхәммәтова. Киләле монда. Бас әле яныма. Чәчләреңне күрсәт әле тагын бер кат. Менә безнең Рәмилә. Ул 33-нче мәктәпнең 6-нчы Б сыйныфында укый. Рәмилә Ничек үстерә алдың син бу кадәр озын итеп чәчеңне? Кем булыштымы? Ничек юасың? Гомумән, синең өчен ул матурлыкмы? Нәрсә дип саныйсың?
Миңа әни булыша юарга чәчне. Без э, шампуньнар белән юабыз. Кисеп атасы килгән чаклар буламы? Әйт әле дөресен генә.
Юк.
Бер дә булмадымы андый теләгең? Ә сезнең нәселдә бармы тагын шундый озын чәчлеләр? Әйе, бар.
Кемнеке?
Э, Апаныкы булган иде. Э, Һәм, Зур класска җиткәч кистеме? мгм, әйе. Гадәти хәл. Сиңа без бүләкләребезне тапшырабыз. Беренче урынга безнең Э, Шири Хари кафесына э, бер меңлек сертификат белән тәбриклибез һәм чәчәкләр һәм инде әлбәттә без сиңа дипломыбызны тапшырабыз, алтын балык дипломын Чаллы телерадиокомпаниясеннән. Икенче урынга безнең чыга Гүзәл Әхмәтгарипова, 26 яшь. Чәч озынлыгы 98 сантиметр. Менә, чәч озынлыгы 98 сантиметр. Безнең сиңа Гүзәл, шулай ук дипломнарыбызны тапшырабыз, сиңа без сертификат бирәбез. Бу профнейл тырнакларыңны матурлатырга барып кайтырсың. Өченче урында Адилә Валиуллина, 9 яшь. Әйе, бу якка кил. Адилә Валиуллина, 9 яшь, 26 гимназиянең 3 А сыйныфында укый. Бер бишле билгеләренә генә дигән. Алтын балык төшерелгән картинабыз. Элеп куярсың, ярыймы? Матурмы? Матур, кулдан эшләнгән эш. Менә безнең җиңүчеләребез, әйдәгез әле алкышлыйк әле аларны. Актив катнашкан кызларыбызны бүләклибез. Безнең газиз туган якның кызлары, кызлары. Әйтерсең лә иртәләрен балкый таң йолдызлары. Әйтерсең лә иртәләрен

Менә җиңүче кызыбыз билгеле. Бәлкем, арагызда әле аннан да озынрак чәчле кызлар булгандыр. Әмма без бүген тапшыруга килгәннәр арасыннан гына сайладык. Максатыбыз, халыкка озын чәчле, озын чәчле кызларны күрсәтү, кечкенәләргә соклану тудыру иде. Әле киләчәктә дә мондый бәйгеләр булыр. Чәчләрегезне үстерә торыгыз. Йортларыгызга иминлек теләп, бүгенгә саубуллашам. Яңа еллар белән сезне!